Ma bi jamnati jawaya adieri. Ma an denda modhi gi ngima. Ngima motera kama osum nyathiwa. Ji oa e ng'wenyo kuonde ng'wen ji odonjo e ng'wenyo kuonde chiel to ikawo gi odo gwal. We agonie mbaka matin. Eh? Mchena nyombo. Eh? Corona ni. Eh, diere corona ni. Eh, koro kata nyoma kelo nyako thurwa. Eh? Mara koro wadak, wadak, piny koro bet ber ber. To ka injini ruto ka injini jatelo donje telo, eh. bito loko chike loko. Eh, chike ogwiny.
Eh, koro baro. Chike obedo tubeless, chike obedo anti clock face. Kisugo no ni malo moka. Ah. Koro kanye mo koro bando odhi odonjo siling 100. 100. 100 ni jadak turukana. Eh. Kanyo ma koro dhako oringo weya. Dhako ka mana gi jathum moro gi- gi- magocho soni awendo koni. Emoti apenji.
Kata ja kadere ong'e kama en. Paro gi ngima matek emomiyo ichal kama. Achal kama konchawe kata ni samoro ayudo virusi. Tapenji wacho ni paro gi ngima matek emomiyo ichal kama to piny koka biro matek kasa. Sani adwa koni kata ni jok mapok onyombo machalo kaka wan gini gi. Mm. Nyiri mapok onyuom machalo kaka ng'ancha kata kaka anyango gini ka. Mm. Piny dhi bedo matek mbele. Ka sani dhi mana sign contract ma kopo ni idwa nyuomo nyako moro. Mm. To biro mana go duma lodi gi siling elfu apar gaboro go mena goro goro adi. Adek. To in ichung' mana e salad gi mo gi nyanya gi dania gi hoho. To an malejo gola omena ni adwa chamo ang'o? Mano to koro un ema udhi ng'eyo kata kidhi poda poth e puodho ikeli rudo. Apoth Mano bende- to ok sida. Apoth no be lejo ok dwar. To kendo piny dhi biro matek ma sani. Mm. Idhi pene ka ng'ato biro biro ka in gi od- in gi min odi e ot. Mm. usechiemo musetieko everything mm. koko donjo ni mano jamnati ni yes mm. eh, to donjo gi receipt mm. to ndiko owacho ni to odu kano neno maber onge ng'ama nogo nyawadgi nie mm. mano 1000 ing'ado ni receipt miyi to kodi kigori gi minodi ni minodi igori go mapiu yani dhogi okuot Iti okuot, umi okuot, noyok ingum lekeni moko onge. Ozum kata iwachona kamano mirima to deya. Ing'e gima timore? Eh? Nyiri machien osiepena sani kata madwara onge. Wewe ndalo biro ma gibiro dwari, e gi ndalo biro ma gibiro dwari. Atim nang'o mondo denda chal? Ah. Tim nang'o? Weri donje do- donje puodho. Donji Ng'weda puodho. ng'we- ng'we- ng'weda poth. Los gi kuon bel. Mm. Cham kapod liet. Cham kapod liet. Cham kapod liet. Oduog na remo. Oduog ni remo. Mm. Kuon bel duogo remo. Duogo remo. Omera. Mm.
Aito kuon bando yaw paro. Kuon bando to yaw paro.
Mm. To tem ininde para e kitanda. Ng'ama nigi stress ok ninde matek. Ng'ama nigi stress. Ok ninde matek. Ng'ama nigi paro.
Mm. Ng'ama nigi paro gi stress ok ninde kitanda ma stress. Mm. Yen oninde paro. Oninde paro. To par paro ne mm. gi to golo ne stress. To miye kako tim. To ng'e kako tim. To mari ng'anene in ma in gi mon ang'wen ok imiya kata moro achiel.
Thuru lo yieng'o wuod achieng'. Hmm? Nisewinjo kata kuku denjo kwan gi miya ka ang'wen. Niwinjo ni ma to miyo wadgi. Ah, Nikech ng'e ni nyako gine ne osiepena koro ka kwayo. Gilo. Nyako moro amora ka kwayo kata ni obi obi wabed kode. Odwaro siling' aluf adi. Wakonie kuma joluo rache. Hmm. Okuta. Okuta. Lo. Lo. Dhako.
Wana ni gino kadwa kangolo ok anen maber wenge na oketho. Joluo rach gik moko adi? Gik moko adek. Okuta. Okuta. Lo. Lo. Dhako. Dhako. Omera wawuoye kar lo ka. Okuta. Ang'o miyo lo en ok lare lare mana gi e tiende gi e tie kongo. Kuma kuma kuma ka kar jamnati ko ka kar ja, mm, ja mm. ozum. Boundary. Kanye milare.
Boundary. Boundary no kende milaro nikech ipur idhi to the extent mano mm. kisomo. Mm. Idhi to the extent. In bere bere ni somo an mene no tama somo. An kende mineme go chama. Mago ta yuda weya weya. Ozuma nani mondo ikaw pikipiki ni ko manyo nyako cha. Ne wasoe. Wasoe bwana. Wasoe.